Alun yr Arth, Y Môr Leidr, Stori a lluniau gan Morgan Tomos, Gwasg y Lolfa. Un diwrnod, roedd Alun yr Arth yn rhedeg yn wyllt. Ha ha ha! chwarddodd Alun. Roedd yn hoffi creu llanast. Ond... Cyn bo hir, roedd Alun wedi cael llond bol. Mam, meddai, dwi wedi diflasu, gewn ni fynd i'r siop i brynu tegan newydd? Tegan newydd, meddai mam. Mae gen ti hen ddigon o deganau. Beth am i ni fynd i'r dre i brynu llyfr? Llyfr! meddai Alun. Llyfr! Tydi hynna ddim yn hwyl. Tydi llyfr ddim yn degan. Ond er i Alun gwyno a chwyno, nid oedd mam am wrando. Cerddodd mam, dad ac Alun i'r dre. Ond roedd Alun yn llusgo'i drad bob cam o'r ffordd. Eithant heibo'r siop deganau. Mam! Dad! gwaeddodd Alun. Edrychwch! Y siop deganau! Llond y lle o deganau! Ond nid oedd mam a dad yn cymryd unrhyw sylw. Llusgodd ei fam Alun heibo'r siop. Ond mam! cwynodd Alun. Dwi eisiau tegan! O'r diwedd, dyma nhw'n cyrraedd y siop lyfrau. Helo, meddai dynes y siop. A beth yw dy enw di? Alun ydw i, atebodd yr arth fach. Yna gofynnodd, Ydych chi'n gwerthu teganau? O nac ydym, meddai dynes y siop. Siop lyfrau yw hon. Tir di weld ein llyfrau plant. Mae digon o ddewis i ti. Cer i ddewis llyfr, Alun, meddai mam a dad. Nid oedd Alun yn hapus o gwbl tan iddo edrych yn iawn drwy'r llyfrau. Roedd rhai yn edrych yn ddifyr. Gwelodd lyfr o'r enw Môr-ladron Cymru, hanes Barti Ddu, Capten Harri Morgan a sawl dihiryn arall. Wrth iddo ddarllen, nid dal yn yr arth mohono bellach, ond. Capten Alun Wyllt, y môr-leidr mwyaf erchyll ac arthswyddus eriôd! trodd i wynebu ei elynion. Ble mae'r trysor? mynnodd Capten Ali'n wyllt. Dim o dy fusnes di! atebodd ei bedwar gelyn mawr. Gyda'i wn, seithodd Capten Ali'n wyllt y rhaff a oedd yn dal prif hwyl y llong. Disgynnodd yr hwyl. Dyna ddau o'r dihirod wedi trechu o dan y gynfas, meddai Alun. Yna, aeth Capten Alun Wyllt yn ôl y nesaf gyda'i gleddyf. I'r môr a ti, gorchmynnodd Capten Alun Wyllt. Iau, iau! Bloeddodd y dihiryn cyn neidio i'r dŵr mawr dwfn. Gorfododd Alun y pedwerydd gwalch drwg i gerdded y planc. Ble mae'r trysor? mynnodd Alun. Yn y caban, atebodd y dihiryn yn ofnus, cyn disgyn i'r môr. Taniodd Capten Alun Wyllt y canon, a ffrwydro ddrws y caban ar agor. Roedd darnau o aer ac arian yn disgyn drwy'r awyr. Hwre! gweiddodd Capten Alun Wyllt. Trysor! Alun! Alun! Alun! Clywodd Alun rywun yn galw ei enw a daeth ato'i hun yn sydyn. Nid Capten Alun Wyllt mohono o gwbl, ond Alun yr Arth bach drwg. Nid ar fwrdd llong oedd e chwaith, ond yn y siop lyfrau. Roedd y siop yn llanast llwyr. O, diar, meddai Alun. Nid oedd gŵr a gwraig y siop lyfrau yn hapus o gwbl. Bu'n rhaid i Alun, Mam a Dad drwsio'r siop a rhoi trefn arni unwaith eto. Wedi cyrraedd adref, Gyrrwyd Alun yn syth i'w wely am fod mor ddrwg. Ond, roedd Alun yn falch iawn o gael mynd i'w wely'n gynnar, er mwyn darllen mwy o hanesion difyr am y môr-ladron. Y noson honno, breuddwydiodd mai ef unwaith eto oedd Capten Alun Wyllt. Bu'n cipio llongau a dwyn eu trysor drwy'r nos. Claddodd ei drysor i gyd ar ynys bell a nodi hyn ar ei fap. Yna, cuddiodd y map rhwng dudalennau ei lyfr newydd. A'i drysori.